Ne, ez nabijme te nedawa. Belê tu jî bixwe heke xwe piçek bî jî. Hemiyê belaf neke. Baş e. Min hosa zirt kir. Nav koçka potîvarî da. Xatîn Zuleyxa tenê heştet ket. Belê babo min diyar bû. Hejêkirina Yozersêfî ya ber belav vel hemî kuncê di koçkê ve.

Hêdî ka gelî di geh te ve hemî dilê xwe. Her çend rê yekê me jî her çend rê yekê me jî belê pa min vêtin bîte egerê zelalkirina dilat nav bera me da. Çi zelalkirina dila? Navbera min û te dayne ji bilî kerbokî nêw neviyanê. Vê çendê bihêle heta ez û tu ji êk û du bi dimahîk tên. Bila wekî te bîtin. Her çende kesekê min firr dijminatiyê û neviyanê nedîtiye. Û bizane tu jîk nabînî. Û baş bizane birayê min, kerbokîn deh cara ji nexweşiya zîndanê nexweştir e. Tu yê bo eger eve hin deh sal e ez divê zîndanê ve. û ez dê bi hoyê vê çend tişt tevergirim. Belê bi agir te dizî nekiriba, tu nediketiye di zîndanê ve. Çakî li dev xwe peyda ke zelam.

Ko bijne min hin çewot şên vêrê bijîn. Hin yîl vêrê dijîn û vêrê gelek ko pîse, hin bû çi poqiş nakin? Eger hem vêrê poqiş kin, dê vêrê geleka xweş bî û paşê çi cara ev vêrê naçîn. Ev e zîndan e. Ne em ê vanîn vêrê û ne cihê mêvandariyê ye. Bo me hosa çêbûy ku em li vêrê bibîne mêvan û rast e ev vêrê zîndan e. Belê pa hêşta em ê dinyayê de û dê rojekê em hemî ji vê dinyayê bar kein. Hîn hemî pişt rast bin. Belê nabîtin em xwe pêlînet nav vê pîsatiyê de. Çimkî em mirovîn.

Xemo nexo. Eh, ew dişit raportekî bi xotîna Zileyxa bedin. Min divêt rêçikê Zileyxayê bînim deme û tore. Zîndana Zawî ra gelek xweştir ir zîndana xatîn Zileyxayê. Ev çende hebû te namînît. Ez di zîndana Zawî ra bû te keme dozex.

Hey bê me jî. Hey. Carê ne nivîse. Ez di çawa nivîsim xatîn? Binvîse. Binvîse min Yuzarsî fî hinartiye di zîndanê ve. Da ku guhdariya min bike tu fermanê di min bicih bînît. Ew bendeyê di fermanê di xudanê di xwe bicih neînît û guhdariya wan eket, vê tam kete hemî corê di eşkence danê.

Hilbijartin ya te ye. Û tu şê xwe ji vêrê qul kakê. Hema dê bes bixafîn Zuleyxayê nivêsim ku yo zersêf yê berheve guhdariya te bike. Min ev zîndankirina nûke pê xweştir e ji wê azadiyê û xweşiyê.

Rezdor Kîdomên Ez dê şim daxwaziya ku biçî kiştekem. Bêje. Min şiyan hene ez vê zîndanê bi rek bixim û bi ser û ber bikim parîkariya zîndaniya. û ez bînim geleka pêdiviya cil û bergên zîndaniya bihêne guhurîn. Ev ca ez daxwazê cenabê te dikim tu harîkariya me bikey. Di hewldana gem. Epo pîs. Amadekarê mêza xarnavna e min hewt bî. Erê bije min berçavê te neketiye? Ee, Silavit min bû te serkirdê berêz bû te bêjim amadekarê mêza xarina e min hewt bî e popîs ber çavê te neketiye? Berî çend rojeka gird bû şevekê hilal vêrê paşî bir. Bir? Kî ve? Ma ewî çi kiriye dawî bînine vêrê? Ez nizanim. Dîv biryara Potîvarî ew înane vêrê û paşî li dîv biryara Potîvarî ew ji vêrê birin û niza kî ve birîne. Çi rast e? Û ew çend kes bûn birîn? Du kes bûn. Ew bû pîs û bînaros.

Rewşa vê zîndanê şiya wê ne xweştir lê neken. Em her du dime ji yê çikîn. Me hewl dan kirin ku em şah Emin Hewtebî bikujîn. Me ji bîr kir ku ew êkej xwedawend da. Ne opsa nehiya kuştina wî. Ev e duheyv borîn. Heta nuke kesekî pirsyara serûberê me nekiriye. Belê ev me jî hişke. Ew hiştê û ev fadar e bi wan kesê di fêlbazî li me kirîn.

Hey Mecîş, tu baş zanî tu dêhiya kuştin. Baş e tu boçî navê wan kesan a bêjî ev ê di pîlan danayn. Da ew jî bigihene sizayê xwe. Nexwêne dijberê rizgar bim. Min hêşta hêviyê di rizgarbûnê de heye.